Хетӕгкаты Къоста Хъуыбады Сӕрдӕй, зымӕгӕй, гуыбыр, тызмӕгӕй Йӕ кӕрцы мидӕг ныхасы бады зӕронд Хъуыбады Нӕ фӕндыр зӕгъдӕг. Кӕйдӕр дзӕгъӕл зад, лӕппу йӕ баззад йӕ сау бындурыл. Кӕдӕм-иу бафты Доми-иу фӕкафыд кӕрдзыны мурыл. Бӕгънӕг, бӕгъӕввад, ыстонг, уысмӕн над Хуыцауы рӕстӕй. Цъыфӕй ныррӕсыд, хӕфсытӕ уасыд йӕ къах скъуыдтӕй. Бын бауай иунӕг, дзыллӕтӕй иу лӕг кӕй нӕ рӕвдыдта. Фӕсмон фӕкӕна, мӕрдты дзыназа дӕу чи ныййардта. Дӕу урс ӕхсырӕй, дӕу худгӕ хурӕй чи нӕ бафсӕста. Дӕу цард уалдзӕджы йӕ хъарм хъӕбысы чи нӕ ауызта. Фиййау куы уыди, уӕд-иу хуыссыди тӕдзгӕ скъӕты. Мит-иу куы уарыд, уӕд-иу ныззарыд къӕдзӕх лӕгӕты. Уӕд фос куыд уарзта! Фӕсал сын ласта йӕ салдӕр чъийӕ. Йӕ зард нӕ уагъта, фӕндыры скъахта бӕрзбызы чъийӕ. Бӕрзонд урс хӕхтӕ, ӕнкъард къӕдзӕхтӕ, ӕгомыг бӕлас. Фыййауы уарзынц ӕмӕ йын зарынц, Сӕсугсаг ныхас. Цӕргӕсы бӕллын, Уӕларвы нӕрын, Дымгӕйы хъарӕг, Цӕф сӕгуыты маст, Ӕхсӕрдзӕны хъаст, Фиййау зарӕг. Фӕскъӕвда хуры бон, Уымӕл ривӕддон, Рӕсугъд хизӕнтӕ, Ӕфсӕст фосы дзуг, Сӕрибары дуг, Фиййау сӕнттӕ. Фӕлӕ нӕ амонд ӕнӕсӕрнывонд нӕ хӕссы бирӕ. Ӕнаххосӕй фыййау фосӕй нӕ хӕссы бирӕгъ. Ӕмбаргӕ фыййау йӕ фосы рӕгъау нымадӕй дары, фӕлӕ Хъуыбады йӕ фос нымады фынддӕс нӕ ары. Кӕм сӕ агура, кӕмӕй сӕ кура, хъӕр сӕ кӕм уӕнды? Лӕгдзарм тӕнӕг у, ӕлдар фыдлӕг у, мӕлын кӕй фӕнды. Фӕлидзон загъта. Йӕ фос ныууагъта хъӕусӕруӕзӕгыл, йӕхӕдӕг алыгъд, дыгурмӕ ахызт адай ӕфцӕгыл. Ирӕй, кӕсагӕй, фӕндырдзӕгъдӕгӕй кӕм нӕ фӕхатти. Цытджын калачы йӕ зарды руаджы сӕндӕтты бадти. Йӕ хорз зарджытӕн, йӕ хорз кадджытӕн кӕрон кӕм уыди, ӕнӕфӕхудгӕ, ӕнӕфӕкӕугӕ сӕм чи лӕууыди. Йӕ къах нӕ фӕллад, йӕ зард нӕ фенад йӕ цӕугӕ царды. Ӕрмӕст нӕ хъӕумӕ куырмӕй фӕстӕмӕ ӕрцыд Хъуыбады. Сӕрдӕй, зымӕгӕй, гуыбыр, тызмӕгӕй йӕ къӕрит кӕрцы, ныхасы бады зӕронд Хъуыбады.